Hello, nan dam cio hna maw? Laikhal phain lawmhnak kan ton ṭhan hna. Tutan na ka chim dingmi cu Min Aung Hlaing nih aana ting hnu in Chinpi ne Chin ram ah bingcinnak eka thongkhat le zasarih leng tiang a kai cang timi le Kukat MNDAA nih an control mi nesat kung tuai hi kaih ramri kaih Paul lakah nikhat ah US dollar tanhra leng a hmumi kei pahnih kong ka rak chim lai. Cu dih hnuah kei ka channel, kei ka phei, ka YouTube, ka Facebook ahcun a biapi bik in ka focus mi cu a statement lei deuh kha si Kawlram chung i a thi lomi cazin Banayi sipuazi lei deuh tu kha focus in ka chim. Cun breaking news le kahdohnak thil dang pawl kha Laimi social media zong kan tampi, breaking news chimmi zong kan tampi caah kha lei tu focus loin Kawlram chung i a thi lomi cazin sipuayi, vanayi lei cazin lei deuh tu kha si khawh chungin focus in chim kaa tim lai. Cu dih hnuah ka channel ahcun uh, biaroling asilocun abo asilocun sakasuh timi aa tel lai. Uh, statement kahdohnak tlawmpal te aa tel lai. i a hnu ah vun ngeih ṭhan tikah a herh tawnmi statement a si lo cun biaro link pawl kha ka channel ah telh peng kaa tim. Ka video ka channel ka YouTube ka Facebook ahcun ṭih nung tukmi muicaw zuk le biachia kha tuk le fih nung tukmi pawl kha aa tel lai lo. Cu ruangah ka YouTube, ka Facebook, ka video pawl na lungtling dingmi na duh dingmi si ahcun like, share, subscribe zong in thazaang rak ka pel a rak bawm ve tiah sawm kaan duh i tutan ka chimmi chung zong IPS Myanmar chung zong in ka lakmi um tampi media nganmi chung in ka lakmi khomhsuatmi kan si cu ruangah thazaang pe ve ding kan sawm okay si cu Pakhatnak i ka langhter dingmi cu Sianram chaklei i keih pali cu MNDAA ku kan ralkap kut ah a phan cang tiah MNDAA ralkap lei chimnak nawlngeitu Lee Cho Win nih a chim. Cu chungah cun Chin Soi Ho, Mung Kung le Pan San Kyaw Kaw le Chin San Chaw keih an si tiah a chim. Cu chungah

Thlakhat ah US dollar in taan zakhat a si i nikhat ah US dollar in taan thum le cheu a si. A zapi Mose tiah ngaman kung tuai yi kei le Chin sui ho kung tuai yi kei hi nikhat ah a phaisa lut chuak hi US dollar in taan hra leng a si i Mei hi nesat kung tui i kei hi ṭangṭi pu na le MNDAA kut a phaknak hi thlakhat leng a si caah sitkhawng si lei in mi thlakhat leng chungah hin taan zanga leng kan sung tiah thawng an thanh. Hihi kahdohnak chungah hin hriamngan letnet ci a tlak ruangah a pawng hrawng a ummi thil phorhnak motor kung ṭin kaa ngan pipi zong kha zakhat leng a kaang ti kha an vun chimchihmi chungin kan theih chih. Mei hi neset kung tuai yi keih Tuluk le Kawlram ramri keih an sungmi he pehtlai in ralhrang nih lak ṭhan duh hna selaw lak ṭhan duh a ralkap rak chap hna selaw Mandalay i a rak kai dingmi ralhrang pawl cu

TNLA taan ralkap pawl nih hmunhma an lak dih thiamthiam cang tiah an chim chih. Mei hi neset kungtuai yi kaih ramri kaih phihkharnak he pehtlai in kungtuai yi lei chawleh chawhrawlnak thilphorhnak lei sawmkua le pakhat zat tuak 91% kha a diar bak tiah an chim. Cu pin an chim chapmi cu mei hi phihkharnak he pehtlai in pumpak hmanmi motor car family car pawl cu a lut a chuak kho ko tiah thawng an thanh chih. Pahnihnak, Afghanistan lonh in Kawlrampi hi number four bing a chuah biktu ram an si tiah thawng an thanh mi he pehtlai in

Kawlrampi hi Afghanistan lonh in vawleipi ah bing a chuah biktu pakhatnak aa tel cang tiah a chim. A liamcia kum ah tonghnih kum kul le kum thum ah bing hi tan thongkhat le tan sawmriat an chuah i cucu a liamcia kum nakin zatuak hleiriat a kai. A liamcia kum ahcun Bing Eka hi Kawlram cungah

tiang a um i Kayapi ne Kaya ram ah bingcinnak thongkhat le zahnih um ti an chim. Thong hnih kum kul le kum khat in thong hnih kum kul le kum thum karlak kum thum chung an bingcinnak hi 75 zatuak a kai tiah an chim. Hi kong he pehtlai in UNODC Kuzile nih a chimchihmi cu hihi aa na ting ruang i miharsa an kai ruangah miharsa an tam ruangah Lungdong in hi thil an tuah i bingcinnak a karh hi a si ti zongin a chim chih. Pathumnak ka langhter dingmi cu NUG cozah lei in October kul le sarih November ni sawmthum tiang a thimi cu zin pahra kul le sarih kahdohnak chungin a thimi cu zin an chuahmi chungin ka rak langhter lai. Cucu December ni li ah statement an chuahmi si. Chin ram ah sawmkua le pariat Sagaing ṭan ah sawmruk le pasarih, Yakhain pi ni ah sawmnga le pariat, Kayinni pi ni ah kul le sarih, Chin pi ni ah kul le ruk. Cucu December uh, nili tiang ah an chuahmi si. Cu chungah abu buin a thimi panganak tam khi abu buin voihlei khat tiang an thi. Cu dih hnuah hma a pumi khi zali leng an si tiah NUG cozah lei in minung a thimi cazin an chuahmi chungin an langhter. Cu chung hi pawl minung a thimi cazin pawl hi nai ngai tikah Taya Yong ramkip i tazacuainak zungah kan chuahpi lai i kan langhter lai tiah an chim chih. Hi vialte hi tase hnase khun chung i October kul le sarih in November ni sawmthum karlak ah a thimi le hma pumi cazin December nili ah NUG cozah National Unity Government cozah nih an chuahmi statement chungin ka rak langhter. Palinak Palawngkupa Ochokhuya Data Miro a simi Namsam Myo cu kan lak cang kan ting cang tiah TNLA lei in thawng an thanh. Mei sakhan laknak ah hin ralkap sakhan ṭia nga man bioha kung telh in namsam myu cu kan lak i kan control dih cang tiah thawng an thanh. Hi kahdohnak hi November ni hlei si in December ni hlei riat tiang a si. Ni sawm thum le ni khat a raumi kahdohnak a si i TNLA ralkap lei in minung sawmli le pakua nunnak a liam i minung za le sawmli le panga hma an pu tiah thawng an thanh. Hi kahdohnak chung ralhrang lei hriamngan tampi le kuanzen tampi zong kan lak chih tiah TNLA ralkap lei in thawng an thanh.